Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa u din il-ġimgħa qegħdin hawn fit-Triq San Franġisk. It-tnejn qrib xulxin fil-Furjana. It-tnejn għandhom x'jaqsmu ma' xulxin u t-tnejn għandhom x'jaqsmu mal-Milied. U biex nibdew ħa niffukaw fuq San Franġisk. Ejja. Isma', taf li San Franġisk għalkemm dejjem narawh hekk, imma fil-verità kien tal-Liri għax missieru kien negozjant ta' drapp. Bravo. Taf. Żgur li naf, mela na sitni twillitt il-bieraħ. U z-zozija ta' San Franġisk ma tantx kienet ta' qaddis għax kien jonfoq u jberbaq ħafna flus. Mela allura kif sar qaddis? Iwa ħan kellimha. Għajda, għajda, għajda. U le, le, għajda. Fl-1005 mar biex imla ta' kavaleru ma kellu s-suċċess. Umbat reġa mar biex imur. u on the way kellu viżjoni u dil-viżjoni bidlitlu ħajtu għax ma mar xej għal-gwerra, mar lura s-sejsi u ma rid xjaf bxalar xej. Mda ma tantx oġob lil missieru li kif żvolġew l-affarijiet qabad it-triq qatalu r-rikkezzi kollha u qataw mill-wirt. San Franġisk eh. kien jgħix ħajja eżemplari. Mela, mela, mela. U ħafna nies dew isegwu il-ħajja eżemplari tiegħu u saru jisom aħwa. Tafha di? Ija, mela, mela, tafha. U San Franġisk għamel bosta mirakli. Kien l-ewwel persuna wkoll li fuq ġismu ħarġulu l-pjagi ta' Ġesù. Biex niftehmu huma marki eh, kif ukoll uġieħ illi wieħed iħoss illi jixxibħu ma' dak li għadda Ġesù minnu waqt il-passjoni ħajja vera interessanti u eżemplari, imma Il-kappuċċini x'għandhom x'jaqsmu? U jiena qiegħed hawnhekk mal-kappuċċini tal-Furjana u ħdejja propjament għandi lil Father Sylvester. Kif inti? Jien tajjeb ħafna. Kemm ilek? Kemm ilek kappuċċin? Ili 65 sena l-kunvent. Kif inhuma relatati il-kappuċċini minuri ma' San Franġisk? Sewwa, l-ewwel nett irridu niftakru li San Franġisk kiteb regola li fuqha għandhom jimxu dawk li jridu jsegwuh, jimxu warajh, mibnija fuq l-Evanġelju u qasira ħafna. Din hija r-regola tal-aħwa Franġiskani minuri, mhux tal-Kabuċċini, tal-Franġiskani li josservaw l-Evanġelju ta' Ġesù, billi jgħixu fil-faqar, fl-ubbidjenza u fil-kastità. Issa dik hija kelma li fuqha tista' tibni l-ordnijiet reliġjużi kollha li ħarġu fil-Knisja. Min beda jinterpreta mod, min beda jinterpreta mod, mod ieħor. Però meta għadda iktar żmien, dawn l-interpretazzjonijiet saru iktar vagi u diversi qabdu linji differenti. Kien hemm tliet familji Franġiskani kbar. dawk li aħna ngħidulhom il-patrijiet minuri waħidhom, mingħajr ebda aġġettiv. Il-patrijiet, l-aħwa, l-aħwa proprjament, minuri konventwali u l-aħwa kabuċċini. Aħna, bila dubju, aħna l-aħħar il għaliex ġew iffurmati u approvati mill-Knisja fl-1528. U kemm ilkom hawnhekk il-Furjana jew Malta b'kollox? Wara li l-kabuċċini ġew approvati mill-Knisja fl-1525 u mbagħad fl-1536 bl-ewwel kostituzzjonijiet, jiġifieri interpretazzjoni tar-Regola ta' San Franġisk, dawn ma setgħux għal madwar erbgħin sena joħorġu mill-Italja. Kienu stabbiliti f'bosta kunventi l-Italja, però ma setgħux joħorġu. Però fl-1500 u xi sebgħin, jew ftit qabel, setgħu joħorġu u immedjatament il-patrijiet Maltin li kien hemm daħlu l-Italja, kienu ġew Malta u saret l-ewwel biex ngħidulha hekk komunità tal-Aħwa. Konna minn tal-ewwel Malta. Tal-ewwel. Il-Furjana l-ewwel. Lil dawk kollha li qegħdin isegwuna ngħidulhom il-Milied it-tajjeb, Milied ħieni, Milied fil-paċi, Milied fl-għaqda, fl-armonija, fil-familji, għax aħna lkoll ulied Alla u nroddulu ħajr li tana lil Ġesù biex jgħallimna din it-triq. Proset, x'erba' kelmiet dawk! S'hemmhekk nafu, imma ma nafx jekk tafux illi fl-1223 San Franġisk għamel l-ewwel presepju ħaj fi Greccio nhar il-Milied biex ifiehem in-nies f'liema faqar twieled fih Ġesù Bambin. U grazzi għal San Franġisk u l-istorja li issa sirna nafu, il-presepju tista' tgħid li jinsab fid-djar ta' ħafna nies u f'postijiet differenti fid-dinja. Imma apparti minn hekk ukoll il-Papa hu nnifsu mar ukoll ġewwa Grescio, għax tgħallimt ngħidha bit-Taljan, u hemmhekk iffirma ittra partikolari fejn uriena verament il-valur tal-Milied li hu, l-imħabba. Ara, kemm hu bravu! U l-Milied mhux festini, rigali u ikel biss, imma huwa t-twelid tal-Bambin Ġesù. Hekk hu, huwa l-paċi u l-imħabba f'qalb dak li jkun. U mingħand id-Dan u San. Infrastructure Malta, it-triq tagħna u anke Freddie u. Banna.